Għaliex tagħżel li toħroġ b'mod indipendenti flok ma' partit? Mela, għax ovvjament l-iktar li nixtieq huwa li noħloq għaqda fil-Mellieħa u fil-Manikata, allura dik nista' nagħmilha biss bħala indipendenti, u għax nixtieq nagħmel verament differenza ġenwina, b'mod ġenwin, b'mod awtentiku, dak naħseb dawk ir-raġunijiet ta'. Pratikament id-destin ġabni f'dis-sitwazzjoni, kont ma' partit politiku, però l-affarijiet ġabuni hawnhekk, allura ma kellix triq oħra ħlief nikkontesta indipendenti. Jiena nemmen li l-Kunsilli Lokali tagħna tant huma żgħar illi ma hemmx lok għall-politika partiġġana fihom. Il-Kunsilli Lokali għandhom ipoġġu bħala l-ewwel prijorità tagħhom ir-residenti u allura jridu jaħdmu ma' kull Gvern, mal-entitajiet governattivi kollha, kif ukoll iressqu 'l quddiem leħen ir-residenti f'dak li huwa l-isfidi li jkunu qed jaffaċċjaw, irrispettivament mill-partit politiku li jkun hemm fil-Gvern. Finanzjarjament, issibha diffiċli bħala kandidat indipendenti biex tkun tista' tagħmel kampanja tajba? M'għandix il-mezzi tal-partit, il-partit iqassamlek, pereżempju fil-lokalità, f'kunsill lokali jqassamlek hu, ma jkollokx għalfejn tqassam inti. Jien użajt ir-riżorsi li għandi jiena minn tiegħi jiġifieri, I mean dak li nista' noffri. Ma naħseb il-messaġġ Ovvjament wasal.
Fimni, iva, fis-sens li inti tittaħseb għal-rizorsi finanzjari kollha tiegħek. Jina li din għal ewwel elezzjoni li ħan kontesta u apparti il-finanzjament nirringrazzja minn qalbi l familjari u l-ħbieb, insomma u dawk li qed jemnu fil-messaġġ tiegħi, għaliex l-għajnuna u l-appoġġ tagħhom Huwa imprezzabbli u meta jkunu qed jitkellmu man-nies u jkomplu jwaslu l-messaġġ tiegħi dak ehm, huwa importanti ħafna. Le, aħna ma no problem, eżif, eżif. Le, le, il-problema ehm, tkun hemm imma fil-verità eh, l-ispejjeż ġew mejjuna ħafna ma xi nies ġew volontarjament jgħinu senza interessi għax il-kawżija ġenwina, l-kawżija ġusta u allura kienu tal-ġenn b'appoġġ b'servizzi differenti, min jagħmilli l-posters, min iqassam, min jagħmilli x-xogħol digital, min jgħinni biex nikteb il-manifest. Ħabiba tiegħi l-bieraħ battilha biex tagħmilli proofreading f'nofs il-lejl, skużani, grazzi. Imma hekk, minn ħbieb għal ħbieb, familja għal familja. In-nies, peress li mhux ma' partit, kif joħduk?
Mhux ħażin, ta' le, anzi qed napprezza ħafna li qed jilqawni ħafna qed ikunu interessati fil-messaġġ li qed inwassal u naħseb illi aktar u aktar nies qegħdin jifmu u jaqblu mal-messaġġ li qed inwassal illi m'hemmx lok għal politika partiġġjana fil-Kunsill Lokali insomma xirridu naħdmu flimkien biex inresqu l-qudiem l-interess tal-ħajja tal-residenti.
Sorpriż tajjeb ħafna u l-isbaħ ħaġa kienet li n-nies kollha kollha kollha, inkluż anke dawk involuti f'partiti, jemmnu li l-Kunsill Lokali m'għandhomx ikunu taħt il-partiti. Allura, bomba!
Sentiment Naħseb jafu kulħadd li m'għadhomx kif taqbad tgħid, qed iħossu li l-partiti l-kbar mhumiex qegħdin kif taqbad tgħid, incongruence magħhom. Allura, ovvjament, jiena ma ġġilidt ma' ħadd fil-verità, jien għamilt dak li ħassejt li kelli nagħmel, min iġġieled miegħi għax ma fehmx x'ġara u ma ġarax probabbilment, allura il-maġġoranza tan-nies jifirħu bija taż-żewġ partiti fil-verità. Fil-futur, Taħseb li l-partiti jnaqqsu l-involviment tagħhom fl-elezzjoni tal-kunsilli? Nemmen li iwa, u nemmen ukoll li l-partiti stess ħa jirreġeneraw ruħhom minn ħabba l-involviment tal-indipendenti.
Naħseb hija xewqa ta' ħafna nies. Il-kunsilli lokali huma l-iktar eh, entità biex insejħilha hekk li għandhom il-pols tal-poplu u jmissu man-nies. Allura Wieħed irid jifhem li jkun hemm ħafna nies tajbin li ma jkunx iridu jiċċappsu ma' partit u sfortunatament ħafna drabi trid tiċċappas ma' partit biex ikollok iċ-ċans li titla' u naħseb dik hija sfortuna kbira. Kieku l-Kunsilli Lokali ma daħħalniex partiti fihom naħseb konna nagħmlu ġid kbir u jalla fil-futur jiġifieri ineħħu l-involviment tagħhom. Naħseb nimxu ħafna 'l quddiem fil-Kunsilli għax ikun hemm vuċi libera. Jiġifieri inti tgħid li tħoss u naħseb in-nies dak li jridu. Mhux ikollok kunsilliera li ma jgħidux ċerti affarijiet għax imorru kontra partit jew kontra l-Gvern. Qed tifhem? Jiġifieri tkun ħafna aħjar kieku jkunu b'mod indipendenti. Hekk naħseb jiena. Naħseb li maż-żmien il-partiti politiċi naħseb ikollhom inqas indħil fil-Kunsill Lokali. U naħseb dak huwa parti mill-messaġġ li nixtieq inwassal, ġifieri li kieku kelli nitla fil-Kunsill Lokali u nkun parti minnu f'dan il-ħames snin li ġejjin, naħseb ħajkolli responsabilità kbira li naħdem ħafna u nġib riżultati tajbin biex aktar nies ħames snin oħra jitħajru jagħmlu dan il-pass. Għaliex għandu wieħed jivvota lil kandidati indipendenti? Number one, ikunu liberi. Liberi li jgħidu dak li jħossu. Tajjeb, u naħseb dik hija l-ħaġa primarja. M'għandek il-ħadd jgħidlek isma' dik tgħidhiex għax tagħmlilna ħsara u dik tgħidhiex għax għax xi ħaġa oħra. Qed tifhem, jiġifieri b'mod indipendenti inti għandek vuċi libera u tgħid dak li dak li tħoss. Ma jżommok xejn. Jiġifieri jiena llum bħala indipendenti nista' ngħid dak li rrid u ħadd ma jżommni milli nitkellem. U naħseb in-nies japprezzawha. Stajt inkun iktar liberu. Taf kif? U naħseb il-libertà fil-politika hija importanti. U iktar ma tiċċentralizza ġol-partit il-kbar, inqas għandek dik il-libertà li tgħid u twassal il-messaġġ li trid. Naħseb dik hi kollha.
Għaliex l-interess tagħna huwa r-resident, il-lokalità u dak huwa ġenwinament dak li nixtiequ naħdmu għalih. Faċli, sorry dejjaqtkom, sorry għażżiżtkom bl-istess slogan imma ħerġa nirrepetih hu, ma' kulħadd, għax aħna ħa naħdmu ma' kulħadd, għal kulħadd. U l-lokalità l-ewwel, int l-ewwel.